E si two keno for di wota side, bot di fishamen wey e get dem don kom down dey wosh dia net. E enta inside one keno wey bi Simon Pita own, kon tel am make e push di keno enta wota smol. Den Jisos kon sidan dey teach di pipo from di canoe. Wen e don tok finish, e con tell Simon, Push di canoe go where deep pass for di water, make una for fit catch fish. Simon ansa, Oga God, we dey here from night till day break and we nor catch anytin. But as you tok, we go throw our net inside water. So dem throw their net inside water and dem catch many fish so tey their net come start to tear. So they come do sign give the other people wey dey follow dem work make dem come help dem. When dem put all the fish inside the two canoe Di canoe dem kon dey won sink. Wen Simon si wetin happen, e kon lidown for Jesus front dey sey, Abeg, nor near mi, Oga God, bikos I bi sina. Pita and all di pipol wey dey with am sopraiz well-well wen dem si all di fish wey dem kash. James and Jon wey be Zebedee shidren wey dey follow Pita wok, sopraiz too. Den, Jesus tel Simon Pita, Make yu nor worry, from today go, na pipo yu go dey kash. So wen dem don push dia kenu rish groun for di wota said, dem leave evritin kon follow Jesus. Jesus heal leper. Wen Jesus dey for one town, one man wey get leprosy come meet am. Wen di man see Jesus, e fall face ground, come beg am sey, Oga God, if you like to do am, you go fit heal me. So Jesus touch di man, come sey, I like to do am. Oya, make your body clean now! At once, the leprosy comot from the man body. Jesus tell the man, Make you no tell anybody, but go show yourself to the priest and pay the offering wey Moses command say people wey their leprosy don comot for their body go bring. so that the priest go know say you don really well. But the news about Jesus come spread pass before, and many people come meet am make dem for fit hear im word and make he for heal dem. But Jesus comot go pray for wilderness where people no dey. Jesus heal and forgive who no fit waka. One day when Jesus dey teach, some Pharisee people and the law teachers come come from all the village wey dey Galilee, Judea and Jerusalem. They sit down near Jesus and God power dey with am to heal people. Some men carry one man for bed wey e no fit waka come. Dem come dey try to carry am enter the house come meet Jesus, but because people many, dem no fit carry am pass. So dem come open the zinc for the house top, drop the man with the bed small small till e reach Jesus front for the people center.

wey dey challenge God like dis, who fit forgive sin except God? Jesus know wetin dem dey think, so e ask dem, Why una dey think like dis sef? Which one easy to talk, I forgive you your sin, or Get up, make you waka? But make una for know sey Man Pikin get power for dis world to forgive sin E kon tell di man wey nor fit waka, I tell yu, get up, karry yor bed, make yu dey go yor house. At wans, di man kon get up for dia present, karry di bed wey e lie down put before, kon dey praiz God as e dey go house. Evribody for der sopraiz well-well. Fear catch dem and dem come dey wonder dey say, Na wonderful thing our eye see today so o! Jesus dey chop with sinners. After dis one, Jesus go out and e come see one tax collector sit down for where e for dey collect tax. Im name na Levi. Jesus come tell am, Make you follow me. Levi get up, leave everything, come follow am. Then Levi do party for im house because of Jesus. So many tax collectors and other people come shop with them for the party. But the Pharisee people and some law teachers come dey vex for Jesus disciples say Why on I dey shop and drink with tax collectors and sinners? Jesus answer dem, Pipo wey well no need doctor, na only those wey no well need am. I no come to call good pipo to turn from sin come meet God, but na sinners I come call. Better things wey dey come. Then some people tell Jesus, John disciples dey fast and pray, and the Pharisee disciples dey do the same thing too. But your disciples just dey chop and drink anyhow. So Jesus answer them, You go fit say make pipo wey come marriage dey fast wen di man wey dey marry dey there, but time dey come wen di man wey dey marry no go dey with dem, dat time dem go fast. E still tell dem one parable say, Nobody dey tear new cloth take patch old one.

di wine go troway and di bag go scatter. Instead, pipo suppose pour new wine inside new wine bag. Nobody go like to drink new wine after e don drink old wine because e go say na di old wine better pass.